Helo Dosbarth Dewi, gobeithiwch bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff. Wel, mae gwyliau'r hanner tymor wedi hedfan heibio a fi'n gobeithio'n wir bod chi'n cael amser bendigedig gyda'ch teulu yn mwynhau yr heulwen braf yma. Mae ty hanner tymor newydd yn dechrau yn yr ysgol ac rydyn ni'n parhau i weithio o adref. Felly, yr hanner tymor yma, rydyn ni'n i fod yn edrych ar gwaith ar arwyr. A mae'n bwysig iawn i ni ddiolch i'r arwyr allweddol a hynny sydd wedi bod yn ein helpu ni trwy'r cyfnod yma. A fi'n siŵr bod 'da chi amryw o arwyr rydych chi'n ddiolchgar amdanyn nhw. Felly eich tasg iaith chi'r wythnos yma ydy creu carden i ddiolch i un o'r gweithwyr allweddol sydd wedi bod yn ei helpu ni'n ystod y pandemig yma, a lle fod unrhyw un ydych chi'n ddiolchgar amdano. Eich gwaith mathemateg ydy siapiau 2D. Bydd yna daflen yn gysylltiedig gyda'r mat. Mae angen chi dorri y siapau allan ac os bosib, enwi'r siapiau iawn, siapiau 2D. Mae 'da chi cylch, sgwâr, petrial, triongl ac ati, felly ewch ati i dorri nhw allan ac adnabod y siapiau. Eich tasg gwyddoniaeth chi ydy creu enfys. Iawn, mae 'na daflen yn gysylltiedig gyda'r mat i, sy'n dangos cyfarwyddiadau os ydy greu enfys gyda uh, pennau ffelt a papur, uh, papur tisiw. Felly ewch i ati i greu hwnnw. Eich tasg cerddoriaeth neu eich celfyddydau chi ydy i wrando ar cân Diolch sydd gada Cyw iawn. Mae'n gân hynod o hyfryd, ni wedi bod yn gwrando llawer ohoni yn y dosbarth, a rydyn nhw, ni eisiau i chi berfformio'r gân i ddysgu'r geirie ac i sylweddoli pwy maen nhw'n ddi diolch amdano. Gweithgaredd iechyd a lles ydy i chi feddwl pwy ydych chi'n ddiolchgar amdano, rhestrwch nhw neu tynnwch llun o'r holl bobl rydych chi'n diolch amdanyn nhw. Yn dyniaethe, Rydyn ni eisiau chi adrodd y gweddi diolch. Mae yna weddi diolch yn gysylltiedig gyda'r math. Rydyn ni eisiau chi adrodd y gweddi allan oherwydd rydyn ni'n dweud gweddi yn yr ysgol bob dydd yn ydyn ni. Gweddi diolch, ac os ydych chi eisiau fe allwch chi fynd ati i ail ysgrifennu ar y weddi allan ac ei addurno'n hyfryd i chi cael rhoi o amgylch eich cartref. A wedyn y dasg digidol ydy creu enfys gan ddefnyddio y rhaglen Paint. F'allwch chi ddefnyddio y rhaglen sydd ar JIT 5 neu defnyddio'r rhaglen Paint sydd ar eich cyfrifiadur chi. A cofiwch rhannu eich gwaith gyda ni ar Teams, r'yn ni'n wir yn edrych ymlaen i gweld eich gwaith chi. Llythyren yr wythnos yr wythnos hon ydy dy, dy, dy, D. D am diolch. Felly, ewch ati i chwilio am wahanol eitemau sy'n eich cartref chi sydd yn dechrau gyda D, D, D. Iawn, dyma pethau rydw i wedi dod o hyd iddyn nhw yn, yn fy nghartref i. Mae gen i dafad. Ac mae gen i doli! Felly, beth yw'r pethau hyn sydd yn eich cartref chi? Ewch i ffurfio edy ac ymarfer ffurfio'r geiriau hynny hefyd. A tasg ychwanegol yr wythnos hon, fel dosbarth Dewi a Sywar, rydyn ni eisiau i chi, naill ai i dynnu llun ohonoch chi'ch hunain yn dal enfys, Neu i ffilmio'ch hunan yn dal enfys yn dweud diolch. Bydd yr clipiau yma i gyd yn at ei gilydd i greu un fideo mawr i ddiolch i'r holl gweithgwyr allweddol sydd wedi bod yn ein helpu ni yn ystod y pandemic yma. Felly rydw i'n wir yn edrych mlaen at gweld eich lluniau chi a plîs anfonwch nhw iddo ni erbyn dydd Gwener. Felly rwy'n edrych mlaen i gweld eich lluniau chi ac i glywed eich lleisiau chi'n dweud diolch. Cyn bo fi'n mynd, well i ni cael y bag plastic ma allan er mwyn cael canu gyda'n gilydd. Dyma ni'r bag, rwy'n rhoi shake fe, chi'n barod i ganu? Be sydd yn y bag? Be sydd yn y bag? Hei ho di hei di ho, be sydd yn y bag? O, dewch i fi cael gweld. A dyma ein ffrind bach ni, Mister Urdd. A e, wythnos yma, roedd Eisteddfod yr Urdd i fod. Mi'n siŵr byddai llawer ohonoch chi wedi bod yn mwynhau, a rwy'n siŵr bod llawer ohonoch chi wedi bod yn gwylio Eisteddfod T ar y teledu. Felly, chi'n barod i ganu? Un,

Ar bennig, da iawn chi, a gwn i un can eto, chi'n barod? Be sydd yn y bag? Be sydd yn y bag? Hei ho di hei di ho, be sydd yn y bag? Dydw i ddim yn edrych, a dwi'n dewis.

Sbïo mewn trwy'r ffenest, beth welwn ni? Llygoden fach yn cysgu, sht, da chi? Llygoden fach yn cysgu yn y tŷ. Llygoden fach yn deffro i ffwrdd â hi. Da iawn chi, arbennig!